Di vê navberê Riyanî hem li dibistanê em hev re hem ji derveyî dibistanê jî hevaltiya min û wî bi vî awayî dewam kir. Hetanî got ez û wî her du piştî lîse em ji Amûdê derketin. Ez çûm Helebê û ew jî çû Tirkiyê ji bo xwendinê.

Duyê demê da xwastin komekî jî ava bikin. Ku em komekî çêkin Newroz Newroz tê. Em dixwazin wî komê hûn bi wî komê derkevin Newrozê bi koma medya. Çaxêk xortekî ciwan hebû ji merdan kîtar lê dixist. Rojekî me tam kom amade kir em işte ez ne şaş bûm çar keç hebûn. Em işte merdan bû yekê dersîmê hebû tembûr lê dixist û gotin xortekî heye pir dengî wî ji xweş e ew jî ji başûrê Kurdistan bin xetê ye. Gotin Melek navê ye Evdilmelîk. Min cara yekem Melek li wir dît. Hat xortekî Yani diraj, dirêj bû dema daxivî jî dengî wî belê bû alto dengekî pir tijî bû ha. Gelek ez barim şeş heft me di wî komê de me xebat çêkir û em em ê derketana Nevrozê melek wan dabû. Nehat. Nizanim yani çi bû min paşê tabi ez salan şû da fêr bûm ku tu nabê melek û çavê tekiliya koma çiya

Wê çaxê ez rûdiniştim. Berî ku ez melek nas bikim ji xwe zaten karê min li ser stran, karê min li ser mûzîk dest pê kirîbû wekî şexs. Ez derdiketim sahneyan. Wê çaxê de tam ji min re pêşniyarek hat. Digot hûn dikarin, hûn haz dikin komekê ava bikin. Min got Çima yanî komekî çawa? Ku hûn dikarin komekî bi navê navekî li xwe kin bi hev re derkevin strana bêjin çêtir e. Heta hevalekî hebû ez dikarim navê wê jî bêjim navê wî wê çaxê me wekî Ayhan nas dikir. Yanî belkî nab wî rastî nebû nizanim ama got dengekî heye gelekî xurt e ez dikarim bi te re bidim naskirin. Ew bi xwe xandewan e got û dixwîne ser tib hem dixwîne hem jî kar dike. Min ji gor dibe hat got tu dikarî sibê herî restorandekî hebû lokantayekî hebû tî yan navê wê nayê bira min li şerê me got sibê wê saetê de saet neh bû qet bira min naçe serê sibê got ji ber ku ew diçe mekteb tu lazim e serê sibê herî wê nas bikî ez çûm Ewro selam te em min roniştin. Melek hatiye melek insanekî gelekî mitevazî bû. Yani ciwanekî gelekî mitevazî bû halê xwe de bû. Ez ji benda me ku yani kurikê ki hani ji min re hatiye baskirin dengê wî pir xurt e, dengê wî pir xweş e. Bi dengekî pir nizm jî got got hevala Besêtûyî min got erê ez im. Got ez melek. Xwe da nas kirin em roniştin me hev re şorbeyê jî xwarê ziwê jî vînim. Me şorbeyek ji xwar şorbeyê sibî bû yî nîska bû hîç bîra min naçe qala xwe kir min qala xwe kir ez çi kar dikim wî qala xwe kir ew çi kar dike got ez dixwînim îşte ez li karê huner gelek haz dikim ez hunermendekî ne tenê bi stran mijûl im ez dikarim wenêya çê bikim ez mûzik çê dikim ser mûzîkal ew însanekî bi rastî jî taybetî fikrî wî ser mûzîkal hebû yanî Tişteke we amade bike tê de muzîk hebe, tê de dans hebe, tê de lîstîk şano hebe.

Bernavê wî Şengal bû. Em çûbûn çalakiyekê alî avclar. Birçî bûbûn, êvar bû. Em daketin xwarê, em çûn loqantekê. Me ji xwe re xwarin xwest. Me xwarina xwe xwar, em herin pere xwe bidin ser kasê. Camêrek hat got bila ji aydê min be, xwarina me ji kîsê min be. Me nas nedikir. Yani nabe filan biven gu na gu belkî hûn min nas nakin ez we nas dikim. Ew Îbrahîm Gurbiz bû. Projeyeka me heye, em dixwazin navendeke çandê vekin û em dixwazin hûn wekî grûp tevî vê bibin û em jî dixwazin cihekî me yê kulturî, çandî hebe ku em karibin li wê derê xebatên xwe yê hunerî berdewam bikin. Piştre der mekame vebû û koma çiya tevî wê derê bû. Tevî me kamê bû. Şahidek im. Dest xwêdana min nedin. Dest xwêdana min nedin heta ku dengê min li baskê beytikeke ku hêlîna xwe winda kiribe nekeve. Şehîdek im, şehîdek im û şahidek im. Şahidê beytikên hêlên winda kirî Min bi çavên xwe, min bi çavên xwe ew dîtin û li welatê xwe çemên çira Av bê şop û bi reng bû, av bê şop û bi reng bû Kî qesas bû û kî qetil dibû Kî qesas bû û kî qetil dibû Min bi destên xwe peland, dest destên min nedin. Hê nehatiye vekirin, hê nehatiye vekirin kefa destê min û dest rûyê min nedin hê qelaçiye, çiyayî, rûyêkê vir mistaye û hê neşuştiye. Helbesta min ya ewil di not û yekê de mi nivîsand. Beryayê min ceribandibûn helbet kurmancî bi tirkî jî mi dinivîsand lê a kurmancî ya ku helbesta ewilî weşiya. Ti rewşenê diweşiya û rexnegirê min jî Abdulmelîk bû. Hinekî ew bi helbesta komînivîsan cara yekem wî xwend û nirxand û hinekî perspektîfek jî da bi rastî. Di wê demê dişixwe ew peyva kurmancî ez tê gihiştim ku Abdulmelîk di warê helbestê de jî gelekî xurt e. Helbestên jîger xwîn pir xweş ji ber dixwendin. Melayê Cizîrî pir xweş dizanîbû ji ber

Sakîna bû. Sakîna teyna. Sakîna teyna vê demê hebû? Teyna. Erê ew wî çaxê hat û dotînda bû, genim bû. A li temel wan ez yan demekî şûnde hatin tevlî bûn ji ber ku me li ciyekê em rastê hev hatin li Yeni Kapı sa saziyekê bernameyekê ava ava kirîbû me gava ku Alî Temel û Celal li wir bi hev re derketin me ew gudar kir me dît ku ew jî ne xerîb in yanî hanî tiştek ew tînin ziman stranên ku ew dibêjin jixwe Alî Temel helbest wan yanî xwe Diyar kir yanî çi yê çi nîne. Ew jî has kir hatin ba me got em haz dikin tevlek wê kar bikin. Tevka me çiya me got ser sera ser çiya. Ew jî hebûn ez bawerim eger ne şaş bûm bûyî civîna yekemîn de. Em hemû li ardê rûniştin me digot em çi kar bikin yanî em wisa wekî hinekî jî bê mecal bê îmkan tiştine destê me de û ez wê bêjim wekî Ji li ber wes wekî enstrûman wekî cî ku tu tê de rûnê kar bikê tu tê de bixwînî hîç tiştek tune her tişt wisa tenê em bi bedenê xwe ketin wî sazî. Piçek cuda bûn yani me mesela melek ji navan de li gorê min di wê komê de daha çiqî di warê hunerê de daha çiqî çünkü melek tenê dengê wî bile bi serê xwe bi solo bû keret min di komê de neba solo wa. Belkî jî hinekî kemasiyê wî jî didît û nikaribû çimkî neka me nû vebûbû û tim dixwastin em tiştî komînal çêkin. Rast bû jî, ez nabêjim şaş bû. Çimkî ew komana nebana, ez bawer dikim ku ew muzîka kurdî îro nedigihîşt vî qadê jî. Lê zehmet bû, gelek zehmet bû çimkî min di wan de pir didît. Mesela koma me em. Kêm zêde hema hema nêzîkê hebûn. Wek em dibêjin ya em hemû kiçik bû cuva bûn, me em hemû ji unîversîtê bûn. Dîsa jî me pir ne nakokî hebûn di nav me de. Ama ew Melek unîversîtê dixwend. Yanî însanekî pêşketî bû. Hem di warê zanistî de hem di warê hunerê de gerçekten Melek pêşketî bû. Îşte em bêjin Alî Temel, Celal Ekîncî di Girtîgehê de mabûn û perwerda partiyê pir xurt tîbûn, yanî wek kadroyê partiyê daha zêde duy warê de pêş ketibûn. Yek bûn Leyla, zarok bûn, genim û beser jî belî bû. Beser mesela uçaxê klasîk normal stranên gelerî pir xweş digot. Tarza wî ew bû, genim jî wisa. Ew her sê tarz di nav hev de û di warê hunerê de ez pir baş dizanim. Melek zehmetî dikişand di koma çiya de. Melîk operayek çêy dikir. Yanî ev ya hinekî wek çîrok û dîroka kurdan formule dikir. Ez dibêjim mesela yek jê cûdî ji bilindbûna xwe fedî dikir. Yani ev dema di wê demê di van rista van hêmaya ez pêr givana bûm ez bi rastî jî yani sewsî bûm ez hejandim hinekî jî dîsa agirî bi ser xwe de weşiya ji ber ku dema behsa vêya dikir digo agirî wek tefandin agir agir agirî parîkê dixist şûna Kurdistanê jî agirî ji xwe çiyayeke volkanîk bû Bawayekî, ew vemirandina wê û bi ser xwe de weşîna wê wek yanî semboleke Kurdistanê û dîroka Kurda bi kar tanî û bi ser xwe de weşiyay. Melîk ji wê xweliya ku bi ser xwe de weşandiye agirî, ji wir dixwest jin we Vejîne jî ça bû. Agirî bi ser xwe de weşiya, agirî bi ser xwe de weşiya, Sîpan û Zagros, Agirî û Metîna, Cûdî ji bilindbûna xwe, Helo, lo, lo, fedî dikir.

Yek heta nod û yek yê taliya nod û yek em derdiketin ser sahneya şevan. Me hazirî albûm jî kirîbû, albûma yekem Komaçeya Rû Zerrîn. Tabî kî Melek jî yanî bi stranê xwe dixwast tê de jî bigirê. Mixabin wî biryarê xwe girtîbû ji bo ku ew here gerîla. Heve çi ye? Ne şaş min mele qasê salekî xebata xwe di koma çiya de di mekamê de meşand. Salekî ez nişûn da we ji rojekî nuşka da got yani di xebata koma çiya da ez dîsa yekcar hat niçûn çunke em ji koma me mezrabatan bûn. Min got ka hevalê melek lûkê gotin çê çiya. Tabî kî nehewci bû were ber ji her kesî re bêje ama yanî mînak wê demê yek biçe me kêm û zêde me zanibû ew ê biçe yanî ya biryara xwe daye. Li gorî min wer biryarekî wî net û çaxê tund hebû yanî ama çima

Hani mayina li vir neçûna e, serê çiya ji bo gelek însana tiştek gelekî zehmet bû yanî di navberekê di navbera xelîl û celîl de diman însan yanî li vir be çawa ye here wê dirê çawa ye çi bike negenim însan e, ev rewş ji xwe re minaqeşe dike û dibin tesîra wan serhildana dan diwan. Mirov dikarî her tişt dest bixe bes tiştek heye ku ew ji bo însan esas e xwebûn. Yani milet bûn, welat bûn û nasnameyê xwe û yani tiştekê heye ku tu dibîsî tuyî ji bo toyê her tişt çê dibe li wir. Agirêkê dişewite ji bo toyê, dengekê li wir tê dengê çeka ji bo toyê. Yani ew wekê dawetekî bû ji bo te ne şerekê dihat famkirin. Û ez bêjim şiyarbûnekî gelekî dema serildanê ye, demekî şiyarbûnê ye û taybetî di wî şiyarbûnî de însanên ronakbîr, rewşenbîr ku hinek tişt fam kiriye xwendewan hîn zêdetir bala wan li ser tiştî Yanî em herin nas bikin, em herin jiyan bibin, em herin bibin parçeyekî wî pêşketinî. Bandora Melek li ser yanî ez dikarim bêjim hemû pirtûkên min heye. Yanî bêjna Melek, bêhna wî, tevgera wî, çûn û hatina wî, hevaltiya wî, nêzîkbûna wî ji min. Yanî dibe navê Melek Şêxbekir di yek pirtûkê me de tu nebîne. Di hema hema di hemû pirtûka de heye. Yani tu zane mesela wextê ez zewicîm û keçika min çêbû yani dîsa hat bîra min yani min got yani yani çima niha ew jî mesela di vê emrî de yani Mesela malbatek çima çê nekir? Çima yani ew çend hevalî mesela wê çavê hat Almanya yek çû Helebê bicî bû yek xwendik xelas kir kar dik yek malbat çêkirin zarok wiha ez her tim dibêjim yanî mesela ka çima wiha bû. Li gorê min melek tam tê gihiştibû ku ew ê huner bike Mixabin. Wisa dibe. Wisa Delîla jî wisa bû. Serhat jî wisa bû. Nizanim. Yani eba min değişîne. Yani mesela tam insanê tê digihîjin ew ê bi navê muzîka Kurdî, bi navê hunera Kurdî ew ê tiştê baş çê bikin. Ê tabî şerek ye. Min merû nikarim bêjin yani xwezil neçûya, xwezil nebûya. Feqet zû bû. Dikarim ji we re wisa bêjim. Gor ku ez zanim, ew heval bi rêka hinekî kesa diçin çiyê xwe digihînin çiyê. Lê herêma herêma ku dêrî ye nizanim li Guney Batı dibêjin. Guney Batı yanî ji Meletê, ji Adiyaman, ji Maraş ji wî herêmê digirê nava xwe. Ez ez baş jî nizanim. Ji ber ku ez ji xwarziyê xwe dizanim. Xwarziyê min yanî kurê xwişka min ew jî wê çaxê tev li melek çûbûn. Ew bi hev re çûbûn wê çaxê erê. Got ji min re got besê got em çûn got cihêkê em çûnê got bi rastî haskirineke em bi hevala has dikin. Kesên ku me li vir nas kirine, kesên ku me ji wan hez kirine, wekî ku însan in rê xistin, me hurmet kiriye, me jê hez kiriye, sempatiyê me jê çêbûye, ku ew cihêk em çûn ku ew herêmekî, yanî wekî ku ne. Bi partî girêdayî ye. Ku wekîkê yanî ciyekê însanekê mesûlî wira ye ku li gor xwe dimeşin. Mersem piştra me bihîst ku ew kes kesê em çizanin çawa dimeşe ew kar berpirsiyar kî ye. Gava ku ez niha dûsisî li Ewropa derbazî Şam bûm, li Şamê demekî kurt bîst roj ez mam li wir ji min re hat gotin ku xwarziyê te ku bi rîka Terzi Cemal hat qetilkirin. Ya şimdi hakikaten Ali Temel olsun, Abdülmelik Şeyh Bekir olsun, Hogır olsun yani bunlar